एखन जे आब अगिला सत्र अछि ओहि सत्रक नाम अछि जलाधार संरक्षण एखन जे परिवर्तन भऽ रहल छै पर्यावरणमे आ ताहिसँ जे विभीषिकासभ उत्पन्न भेलैए ताहिमे एकटा सभसँ पैघ सङ्कट छै से जलके सङ्कट एहि एहि भूभागमे दुनू पार ओहू पार एहि पार जलके स्तर प्रायः धीरे धीरे एतेक नीचाँ चलि गेलैए जे हमर अहाँके हैंड पम्पसँ से पानिसभ निकलनाइ बन्द भऽ गेलैए हमरा आचार्य सोमदेवके एकटा लाइन मोन पड़ैए ओ हुनकर एकटा कविताके लाइन छै कि पग पग पोखरि माछ मखान सहज बोल मिश्री मुखपान तऽ जाहि भूभागमे डेग-डेग पर तालाब छलैए, पानि के प्रचुरता छलैए आ तइ भूभाग मे आइ से जल के संकट भ रहल छै। पानि के पर्याप्तता नहि भ रहल छै जखन कि नदी के विपुलता छै, बहुत रास नदी छै। वर्षा सेहो बहुत बेसी भ रहल छै त वर्षा के सीजन मे बहुत बेसी पानि छै आ जखन पानि चाही तखन पानि नहि भेट रहल छै। ई एकटा बहुत बड़का चुनौती मानव संकट के सामने मे आबि क ठाढ़ भेलैए आ एकटा दायित्व नागरिक के नाते ई हमर सबके ई दायित्व बोध बनैए जे अपने लेल नहि हमर जे आगाँ आबऽवला पीढ़ी छै ताहिके लेल सेहो जे हमर सबके सम्पदा छै जे हमर सबके प्राकृतिक स्रोत सब छै तकरा सबके संरक्षित करी ताहि दुआरे ई सत्र राखल गेल अछि एहि सत्रके जे वक्ता लोकनि छथि आदरणीय विजय कुमार दनवार सर आदरणीय नागदेव यादव सर आदरणीय धनुषा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दहाल सर और इस सत्र के संचालन करता श्री अनिल कुमार कर्ण सर अनिल कुमार कर्ण जी के अखने सोक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से विद्या वारिद के मानद उपाधि प्राप्त भेलन हैं वो आइए काठमांडू से अला है आ हुनकर ओहि के बाद ओहि उपाधि धारण केला के बाद ई पहिल मंच छनि हुनकासँ हम आग्रह करबनि जे ओहि मंच पर आबथि आओर ई जे सत्र छै तकरा आगाँ बढ़ाबथि आदरणीय अनिल कुमार कर्ण जी सब गोटे के प्रणाम साँचे हमरा लेल बड़ पैघ आ महत्वपूर्ण क्षण अछि जखन एकटा विश्वविद्यालय विद्या वारिधि मानद देलक ओहिके बादके पहिल मंच ई स्मरणीय रहत एहि पर बातचीत होते रहते मुदा आई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु अछि जलाधार संरक्षण जाहि पर बातचीत करबाक लेल विमर्श करबाक लेल एहि फाट के बहुत रास विज्ञ लोकनि आयल छथि संग संगे ई जिनका विज्ञता प्राप्त छनि अहाँके चूरेमे नदी प्रणालीमे आ एहिसँ जुड़ल विषय वस्तुमे ओहिसँ अतिरिक्तो अहाँके चूरे सभ लोकक लेल सभ पक्षक लेल सरोकारके विषय रहल अछि तैँ हमरा लोकनि जखन चूरेके बात करै छी आ कहै छी चूरे अनियंत्रित दोहन भऽ रहल अछि मुदा राज्य सत्ता वा राज्यके संयंत्र अहाँके मुख दर्शक बनि रहल अछि एहि टाइपके उल्हन उपराग हमरा लोकनि बेर बेर दऽ रहल छियै आ हमर सबके अपेक्षा रहैए कि चुरे क्षेत्रके जे पारिस्थितिकीय प्रणाली छै ओतऽके जे जैविक विविधता छै ओकर संरक्षण होइ नदी प्रणाली जे असन्तुलित भऽ गेल छै नेपालीमे एकटा शब्द छै माफ करब आदरणीय धीरू भैया सहित हमरा मैथिलीमे बातचीत करैत करैत बहुत रास नेपाली शब्दके प्रयोग करैके पता नहि एकटा अभ्यास रहल अछि तैँ हमरा विनम्रतापूर्वक माफ करब हम शुरूमे जिज्ञासा रखने छलियनि हँ कि नेपाली मे जँ हेतै त हमरा कनिक सहज हएत मुदा कहल गेल नहि मैथिली भाषा मे अहाँ के मातृभाषा अइ अहाँ मैथिली भाषा मे किया नहि कार्यक्रम संचालन करबै त एकटा सब चया के खजमजा जेनाइ कि खजमजिए को कहै छै नदी प्रणाली ध्वस्त भ गेल छै त ओहो अहाँ के बहुत रास लोकक क्षेत्रक सरोकार के विषय अहाँ के अछि त हमरा लोकनि ई सम्पूर्ण विषय वस्तु पर केन्द्रित भ क एकर जे चूरो कूरो छै फेर एकटा चूरो कूरो आबि गेल हँ एकर जे मूल बात छै ओ सब आबे एहि विमर्शमे तैँ हमरा लोकनि आजुक कार्यक्रममे तीन गोटे विद्वानके तीन गोटे व्यक्तित्वके बजौने छी तऽ सबसँ पहिने हम आ, मंच पर आबि कऽ एहि विमर्शमे सहभागी होयबाक लेल आ, औपचारिक रूपमे कही आसन ग्रहण कऽ देबाक लेल आग्रह करबनि चूरे विज्ञ वन विज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह दनुआर जीके जलाइत नदी प्रणालीमे विद्या बारिधि छथि आ नेपालमे जखन चूरेके विषयमे जनमत बनेबाक एकटा सोच आ प्रयास अहाँके कतहु ने कतहु भेलै ओहिके पृष्ठभूमिमे ओकर आधार निर्माण केनिहार अहाँके डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी सहित आइ चूरे अहाँके एकटा राष्ट्रीय मुद्दा बनि गेल छै आ एकर श्रेय निश्चित रूपसँ डॉक्टर विजय कुमार सिंह दोनवार जीके जेबाक चाही आब हम आग्रह करबनि आ, बड़ा कुशल छथि प्रखर लोक छथि आ भविष्य उन्मुख आ, सोच शैली रहल छनि धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी आदरणीय काशीराज दाहाल जी करीब दू तीन दशकके हमर सङ्गत रहल अछि बड़ा सरल लोक सेहो छथि व्यवहारिक लोक सेहो छथि आ चूरे दोहन आ नदी प्रणाली नियन्त्रणके जब सवाल होइ छै तऽ ओतऽ अहाँके राज्य संयंत्रके लोकसभ साँचे चुप भऽ जाइ छै अहाँके कोनो टिप्पणी करला नहि चाहै छथि मुदा ओ बहुत रास मुद्दा पर बातचीत होइए बड़ा फरिछा कऽ बजै छथि अहाँके हम आग्रह करबनि कि मंच पर आबैत धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी आदरणीय काशीराज दाहाल जी एहिना हम आग्रह करबनि चूरे ध्वस्त भऽ गेलै ई चिन्ता फिकिरके विषय सब दिन रहल है मुदे मुदा चूरेके संरक्षण कोना करबै चूरेके संरक्षणके सबसँ प्राथमिक अहाँके प्राथमिक काज की छै कि ओतऽके जलाशयके ओतऽ निर्माण करियौ ओकरा मरम्मत करियौ हँ जतेक अहाँके गलछी छै खोलसा छै आदि इत्यादि ओ- ओतौ अहाँके अ, डैम बनबियौ चेक डैम अ, चेक डैम बनबियौ ओहिके बाद अहाँके फेर ब- बाउल अ, गिट्टी एकरा सबके प्रशोधन करऽ वाला एकटा और संरचना छै ओ बनबियौ ई बातचीत सब एबे करतै आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी कहबे करता ओ सब काज आइ से दू दशक पहिने दू अढ़ाई दशक पहिने शुरू केलथि आ ओकर प्रतिफल अहाँके प्राप्त भऽ रहल छै हमसब शुरूसँ कहै छी माथमे अहाँके रोग छै हमसब उपचार कतऽ कऽ रहल छी तऽ अहाँके पैरके उपचार तरबाके उपचार कऽ रहल छलहुँ तैँ अहाँके एहिमे बहुत रास अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहि भेलै मुदा अखन माथ मे जतऽ रोग छै अहाँके माथे के उपचार कऽ रहल छथि चूरे अभियंता नागदेव यादव जी हुनका से आग्रह करबनि कि ओ मंच पर आबथि आरंभ करै छी बातचीत अनौपचारिक रहत कियाकि हमरा लोकनि विमर्श कऽ रहल छी ई अंतर संवाद अछि अंतर संवाद यदि बेसी औपचारिक भऽ जाय तऽ कनि बोझिल भऽ जाइ छै हम नहि चाहब कि ई बोझिल होय बड़ा सरल ढंग सँ सही आ सटीक बात के बूझय के प्रयास करब विज्ञ सबसँ जखन चूरे आ नदी प्रणालीके बात होइ छै तऽ सामान्य अहाँके एकटा तस्वीर उभरै छै कि ओ तस्वीर की छै कि चूरेके हमसभ कहै छी प्राकृतिक रूपसँ मानव बसोबासके ओ क्षेत्रे नहि छै मुदा ओतऽ अहाँके मानव सभके बसोबास भऽ गेलै चारि दशक एम्हर आबि कऽ ओहिके बाद बस्ती विस्तार भेलै बस्ती विस्तारके बाद स्वाभाविक रूपे अहाँके ओतऽ भौतिक पूर्वाधार सभके निर्माण सेहो भेलै ओहिके संग संगे जखन आजीविकाक सवाल भेलै तऽ लोकसभ अहाँके खेती पाती करऽ लगलै खोरिया फटानी कहिके हमरा लोकनि कहै छियै वन जंगलके बीचमे पशुपालन होबऽ लगलै आ अखनो जखन अहाँसभ चूरेमे जेबै तऽ देखबै कतेक ओकरा डॉक्टर विजय कुमार सिंह कहै छथिन एकटा शब्द कमलो कमलो पहाड़ कहै छै बड़ा कोमल पहाड़ छै ओ ओतऽ अहाँके जखन ई गाय बरद बकरी अहाँके चरऽ लगै छै तऽ ओ पहाड़ ढहऽ लगै छै कि एतेक कोमल पहाड़ छै ओ ओहिके बाद जे पानि अहाँके पड़ै छलैए चूरेके वन जङ्गल ओ बड़ा सघन वन जङ्गल छलैए ओतऽ ओ पानि अहाँके कतहु ने कतहु सोचि लै छलैए आ उएह पानिके अहाँके तराइ मधेशमे पठबै छलैए ओ पानिके आ हमरसभके जीवन जे छल से जलके दृष्टिसँ बड़ा हमसभ सन्तुष्ट छलहुँ खुशहाल छल हमरासभके आब नहि ओ वन जङ्गल रहलै नहि पानि ओतऽ सोसाइ छै अहाँके बरखा जखन अबै छै तऽ ओ सारा अहाँके अ, चूड़ेके ओ जे माटि छै अहाँके अ, ई ढुङ्गा गिट्टी बाउल ओ सब अहाँके अ, चूड़े सब अ, बहऽवला जे नदी सब छै ओ नदी सबमे आबि जाइ छै आब एकटा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य अहाँके बेर बेर देखबै कहै छै मध्य प्रदेशमे करीब चौरानवे टा अहाँके नदी छै अहाँके जाहिमे तीन टा नदी कमला बागमती एहिमे अहाँके भरि वर्ष पानि रहै छै कनि कनिक बलानमे सेहो आओर नदी सबके अवस्था ई भऽ गेलै कि ओतऽ पानि पड़ल तखन अहाँके पानि हा हा कऽ पानि बहै छै आ ओ की करै छै तऽ ओ सम्पूर्ण अहाँके ढुङ्गा बाउलके गिट्टीके आनि कऽ अहाँके नदीमे अहाँके ओकरा नेपालमे एकटा शब्द छै ठेकरी दै कऽ सकै छै मैथिलीमे एकटा एकर कोन टिपिकल शब्द हेतै हमरा स्मरण नहि भऽ रहल अइ तऽ होइत होइत आब अवस्था की छै अहाँके खाड़ो एहि बीचमे गेल छलहुँ देखलियै ओतऽ खेतके जे सतह छै से ऊपर नीचाँ छै अहाँके नदीके जे सतह छै से ऊपर छै अहाँके तऽ स्वाभाविक छै ओ पानि अहाँके ओतऽ स्पिल भऽ कऽ ओ सम्पूर्ण बस्तीके अहाँके जलमग्न कऽ दै छै मरुभूमिकरण भऽ रहल छै एकरो अहाँके बड़ा चिन्ताजनक प्रतिशत छै ओ सब तथ्यांक सब अखन एतै अहाँके ओहिके बाद अर्थात कतौ ने कतौ जीवन अस्तित्व जे छै ओ अहाँके मधेशके सङ्कटमे छै अखन जखन जीवन अस्तित्व सङ्कटमे रहै तखन हमरा लोकनि एहि मुद्दाके विमर्श के विषय बनेबेटा करे हम बुझै छी ई रुचिकर विषय नहि छै मुदा अनिवार्य छै किएकि जँ जीवन रहतै तब ने साहित्यके चर्चा कऽ सकबै जीवन रहतै तब ने स्वास्थ्यके चर्चा कऽ सकबै शिक्षापर चर्चा कऽ सकबै या आन आन विषयपर तैँ ई चर्चा वास्तवमे जलाधार क्षेत्रके संरक्षणपर नहि ई जीवन बचेबाक प्रयासपर केन्द्रित रहत आ हम आजुक तीनू गोटेके आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी

उत्पन्न करेबाक चाही लोकमे होयबाक चाही ओतऽ कतहु ने कतहु हमरा लोकनि चूकि रहल छी कि जे एहि क्षेत्रमे काज कऽ रहल छी तऽ अपनेसँ ई आग्रह करब कनेक चूरे की छै कहि देल जाय आ चूरेके जे नदी प्रणाली छै ओ की छै से कहि देल जाय अब चूरेके टेक्निकल डिफिनेशन जे कहल जेतै तऽ दूटा वर्ड छै ने ई पाकिस्तानसँ इन्डिया तकके अ, छै तक छै

आ प्राविधिक भाषामे हम राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहल छी प्राविधिक भाषामे महेंद्र नगर से नीचा के भाग तराई भाग कहल जाइ छै प्राविधिक भाषामे कै लागी तऽ चूरे आ भाबर क्षेत्रमे जे है से पानि ओही जग से अबै छै ई चूरे से अबै छै आ महेंद्र नगर के पुल में जे अबै छै ने अपना सब तऽ ओहि जग से उत्तर बारी साइड में देखबै तऽ ई पानि नहि देखबै आजकल बरखा महीना में बाहक लेकिन ठीक पुल से नीचा जे जय- जेबै ने तऽ ओहि जग जैसे पानि देखबै तऽ ओकर कारण छै कि भाबर क्षेत्र तक

पानिके जे हइ से नीचाँमे बहय नहि दै छै तऽ ओ पानिके स्वाभाविक रूपमे मूलके रूपमे ऊपरी चलि अबै छै तऽ चूरे भावर ई दुनू जे छै से हम अहाँसभ कहै छै कि मिट्टीके छै गिट्टी ढुङ्गा बालुआके बनल छै लेकिन हम देखै छियै कि ओ पारिस्थितिकीय प्रणाली छै ओ जीवन छै मधेशके लागि तराइके लागि मने पूरबसँ पश्चिम तक झापा से लेके कंचनपुर तक आदमी के पानी के स्रोत छै खाने पानी के स्रोत सिंचाई के स्रोत यदि उ सिंचाई के चूरे के आ भाबर क्षेत्र के संरक्षित नहीं कल जाए तो मधेश के कोनो अस्तित्व नहीं कोनो अस्तित्व नहीं हम यहाँ कत जेबै इंडिया जाब तो इंडिया जाए नहीं देत आ नहीं रहबै एहि जग तो अब नेपाल के दूसरा सरकार अभी के निर्णय जे छै से तराई के जीवन खतरा में छै तराई चूरे के जीवन पारिस्थितिकीय प्रणाली अब खतरा में चलि एलै चलू डॉक्टर साहब अपने के पारिस्थितिकीय प्रणाली ये छै छै। अहाँ के चूरे क्षेत्र हाँ। हमर एकटा जिज्ञासा अपने सँ चूरे क्षेत्र की छै कहि देला के बाद जी। चूरे के विनाश बेर बेर कहि रहल छी चूरे के विनाश भऽ रहल छै एकरा हमरा लोकनि कोना फरिछेबै कोना लोककेँ कहबनि कि साचे चूरे विनाश भऽ रहल छै आब सभसँ पहिले चूरे विनाशके एकटा उदाहरण देब आब सी डी ओ साहबके घरेके क- हम उदाहरण देब नजदीकेमे छै भंगा तक चाहे महेंद्र नगर तक ओहि जग तक तऽ ओहिमे पहिले जे हइ से

नहि लेकिन सूर्य एतेक डिग्रेडेड भेलै एतेक विनाश भेलै कि अपने ही कहल गेलै अनिल जी डॉक्टर साहब कि खोला ऊपर आ गाँव नीचा कतेक सिल्टेशन भेल होतै ओ डिग्रेडेशनके एकटा बढ़िआँ सूचक छै कि चूरे डिग्रेडेशन भेलै आ चूरे एतेक कमलो छै अपने ही कहल गेलै कि चूरो बहुत कमलो छै तऽ ओहि जगहसँ गिट्टी माटि ढुङ्गा ई सब बगा के लेलकै खोला बरखा महीना में आ उ जे है से पहले खोला के पुरलक खोला पुरला के बाद में आब जे है से गाँव के पूरे लगलै नहीं तो उ समस्या छै तेकर इम्पैक्ट एकटा छै एकटा जिज्ञासा के बाद हम दोसर अतिथि दिस आयब अपने से एकटा अंतिम जिज्ञासा ई जे प्राविधिक भाषा में भावर क्षेत्र कहल गेलै जी। चूरे के फेत से लऽ कऽ करीब दस किलोमीटर जी। धरि के दूरी ई भाबर क्षेत्रके पानि के चोरा लेलकै आ कोना नहि, पानि ज- भाबर क्षेत्रमे चुरे क्षेत्रमे पानि छै भाबर क्षेत्रमे पानि छै नहि तऽ महेन्द्र नगरमे औरहीमे गौशालामे ओ पानि जे है से नहि अइतियै कारण ओकर जे छै बाउल बालू आ पानि ब- ग- गिट्टी नहि ताहिके चलते पानि छै ओहि जग लेकिन ओकरा कहै छै प्राविधिक भाषामे सब सरफेस लेवल माने सरफेस जमिनके लेभल भेलै ओकरा निचामे पानि छै चूरेसँ पानि अबै छै आ ओ पानि जे है से सखुबा महेंद्र नगरमे हमरा सबमे सब ई दै छै। बुझी कि जे अहाँके भावर क्षेत्रमे सिल्टेशन भेलैया तेकर परिणाम छै जी। कि पानि तर दने अहाँके जी, जी। तराइमे आबि कऽ अहाँके एकदम सही। ऊपर अबै छै जी। चलू डॉक्टर साहब कनिक आगाँ बढ़ै छी हम आदरणीय नागदेव जीसँ एकटा जिज्ञासा रखबनि चूँकि जलाधार संरक्षण हमर सबके अ, विमर्श के शीर्षक सेहो अछि आ जलाधार संरक्षण में करीब हमरा स्मरण अइ तीन दशक से बेसी समय से अहाँ काज करैत आबि रहल छी आ चूरे के जे एकटा एकीकृत अप्रोच छै अहाँके इंटीग्रेटेड अप्रोच छै ताहि पर बाइ- बीस बाईस वर्ष से काज कऽ रहल छी तऽ अखन चूरे नदी प्रणाली के ज- जलाधार क्षेत्र जे छै ओकरा संरक्षण करऽ के प्रयास की की कऽ रहल छी आ ओ प्रयास करऽके कारण की अछि अर्थात कोन रूपे अहाँके चूरे क्षेत्र आ चूरे नदी प्रणालीके क्षयीकरण भेल अइ आ ओकरा अहाँके पुनर्स्थापित करऽके लेल ओकर उपचार करऽके लेल की की प्रयास कऽ रहल छी धन्यवाद अँ, कार्यक्रममे सहभागी भेल सम्पूर्ण आदरणीय महानुभाव सहभागीजी सबके हमरा तरफसँ हार्दिक नमस्कार अभिवादन हमर नाम नागदेव यादव घर हमर खास सिरहा जिला आओर अखन हम करीब सत्ताइस वर्षसँ बर्दीवासमे हम ठहरल छी आओर बर्दीवासमे रहिके सुरेश संरक्षणके सवालमे काम कर रहल छी आ मुख्यतः अखनी विश्वव्यापी रूपमे बढ़ि रहल वन विनाश आओर क्षयीकरणके कारणसँ जे जलवायु परिवर्तनमे जे प्रतिकूल असर पड़ि रहल छै एकर बहुत बड़का असर चूरे क्षेत्रमे पड़ल छै आओर डॉक्टर साहब कहलखिन जे वास्तवमे चूरेके जे भूनौट छै से अत्यन्त कमजोर छै संवेदनशील छै आओर पानि पड़ऽवला राजदेव सर कनिक हम अ, फैक्सा लए चाहै छी डॉक्टर साहब सेहो एतऽ छथि बेर बेर अहाँके जे चूर्य अभियंता सब छथि ओ सब अहाँके की कहै छथिन कि विश्वव्यापी जे जलवायु अ, जलवायु अ, मे जे प्रतिकूल असर पड़लैए या विश्वव्यापी रूपसँ जे पारिस्थितिकीय प्रणालीमे जे प्रतिकूल असर पड़लैए ओकर परिणाम छै कि चूर्यके क्षयकरण जखन कि चूरेमे काज करयवला लोकसभ की कहै छै कनि चूरेमे काज करयवला अर्थात एक एकटा कित्ता की कहै छै नहि चूरे जे विनाश भेलैए ओतयके नदी प्रणाली जे ध्वस्त भेलैए तेकर परिणाम छै कि एहि क्षेत्रके जलवायु परिवर्तन अहाँके एतयके पारिस्थितिकीय प्रणालीमे प्रतिकूल असर पड़नाइ ई की छै ई ओहो बात अपने कहल गेलै सेहो बात ठीक छै लेकिन अखनी जलवायु परिवर्तनके सेहो असर छै हम ई एहि दुआरे जोड़ऽ चाहली अपने सबके जे पहिने पानि पड़ै छलै तऽ पानि पड़ऽके सिस्टममे अखनका सिस्टममे बहुते फर्क भेल छै पहिने चारि महीना पाँच महीना तक कन्टिन्यू एक दू दिनके अन्तरमे पानि पड़ै छलै अखन करीब छओ सात महीना भऽ गेलै सात महीनामे जम्मा तीन बेरी पानि पड़ल छै जाहिके चलते की भऽ रहल छै चूरे क्षेत्रमे पानिके रिचार्जमे समस्या भेल छै आओर छोट अखनी सात महीनासँ पानि कम पड़ल छै आ छोट समयमे एते बड़का भारी पानि पड़तै जे पानि चूरे ओकरा नहि ऑब्जर्व करऽ सकतै आ फोन ओ पानि दू चारि पाँच घंटाके बादमे बहिके ओ की होतै तऽ डाउन स्ट्रीम तरफ चलि जेतै जाहिके चलते जे एकर जे इको सिस्टममे जे कहल गेलै ओकर असर पड़ल छै आओर पानि पड़ैके सिस्टममे भेल फेर बदलके कारण चूरे क्षेत्रमे सेहो रिचार्जके प्रॉब्लम छै आ चूरे क्षेत्रमे रिचार्जके प्रॉब्लम भेलाके कारण हाइवेसँ नीचा जे मध्य तटीय जलाधार क्षेत्र आओर बॉर्डर तक जे भेलै से निचका जलाधार क्षेत्र ई आओर उपरका जे भेलै से अपनेके उपरका तटीय जला ई तीनू क्षेत्रमे एकर असर पड़ि रहल छै तऽ एहिके चलते हमसभ की केलिए कि एहि पानिके तऽ अपना अनुकूल तऽ नहि पारऽ सकबै लेकिन पड़ल किछु पानिके अपना अनुकूल व्यवस्थापन कयल जा सकैए जकरा हमसभ रेन वाटर हार्वेस्ट पाउंड कहलिए ई टेक्नोलॉजीके हमसभ चूरे क्षेत्रमे आ मुख्यतः महोत्तरी धनुषाके क्षेत्रसँ बहि रहल रातू नदी जेकर उद्गम स्थल सिंदुलीके सिमानामे पड़ै छै जे पाथी प्राण कहै छै आओर रातू नदीके जम्मा लम्बाइ अपने उद्गम स्थलसँ लऽ के बॉर्डर तकके अठहत्तर किलोमीटर पड़ै छै तऽ हमसभ की केलियै कि ओहि नदीके जे प्रत्येक वर्ष जे बाढ़ि के चलते जे असर भऽ रहल छै ओहिके इरोजन के चलते हाईवे से नीचा जे छै तेकर नदी के सतह सब अस्वाभाविक रूप से ऊपर भऽ रहल छै रिवर बेड रेज भऽ रहल छै तऽ एकर आब एकेटा उपाय हमरा सबके अध्ययन में करीब छब्बीस सत्ताईस वर्ष एहि क्षेत्र में काम कर रहल छी आब एकेटा उपाय छै कि पड़ल पानी बरखा के पड़ल पानी जे छै

जे आबयवला बढ़िआँ स्पेशीज सब हइ तकरा प्राथमिकता देल गेल छै आओर ओहिके चलते अखनी सड़सठि टा खहरेमे काम केलाके बादमे जे रातू नदीके ऑफ स्टीम एरिया जे छै से बारह सए मीटर पहिने ओकर स्पान छलै जे अखनी करीब पच्चीस वर्ष काम केलाके बादमे ई रिभर सिस्टम मैनेजमेंट ई नदी संरक्षण प्रणालीके अप्रोचमे आओर एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनके अवधारणा अनुसार ई काम सब कयल गेल है

स्टॉप छै ओहि ओपन ग्रेजिंग जे छै खुला चरी चरण टोटली कंप्लीट बंद भेल छै और ओ खोलसी कहरे एक दू वर्ष के बाद में जहिया चरी चरण नियंत्रण भेला के बाद में खोलसी कहरे में ऑटोमेटिकली ओ जे ओकर ग्रोथ जे छै वेजिटेशन अपने आप आबि रहल छै ओहि बाँस रोपण सब भऽ रहल छै ओहि अमरीशो रोपण सब कयल गेल छै बाबियो सब लगायल गेल छै आब ओहि बाढ़ि जे अबै छै

जे हैंड पाइप भेलै सैलो ट्यूबवेल भेलै इनार भेलै ऑटोमेटिक बोर्डिंग सब भेलै आर्टिजन सब भेलै सबके वाटर टेबल बहुत नीचा भऽ गेल छै हमसब थम रूल के आधार पर किसान सबके दू सए तीन सए किसान सबसँ हमसब छलफल केलाके बादमे आ मोटा मोटी एक सए चालीससँ लऽ के एक सए बावन फीट जे है से चौदह वर्षके दरमियानमे वाटर टेबल जे है से डाउन भेल छै ई रातू रिभरके हम अपने सब लए आग्रह कहि रहल छी ताहिके बादमे जंगहा रिभर छै मरहा रिभर छै ओहि क्षेत्रमे ओते वाटर टेबल ओकर डाउन भेल छै लेकिन विभिन्न रिसर्च सब देखा रहल छै जे जनकपुरके वाटर टेबल नागदेव जी करीब करीब अपनेके मधेश प्रदेश टा नहि अहाँके ई चूरे क्षेत्रके अवस्था इएह छै चूरे क्षेत्रके नदी प्रणालीके आ महोत्तरीमे अहाँके खास कऽ रातु नदी प्रणालीमे बड़ा उदाहरणीय आ अनुकरणीय काज अहाँके नागदेव यादव जी कयने छथि हमरा स्मरण भऽ रहल अछि कि सरकारके एकटा संयंत्र अखन धनुषाके औढ़ीमे सेहो अहाँके ओतबे अहाँके प्रशंसनीय काज केलकैए जकर परिणामसभ नीक परिणामसभ अखन देखयमे आबि रहल छै यद्यपि संकट एतेक गहीर छै कि ई छोट बजेट विनियोजन कऽ कऽ ई छोट छोट काज कयलासँ अहाँके समस्याके समाधान नहि कयल जा सकैए मुदा समस्या समाधान करयके बात इएह टा छै से अहाँके प्रशस्त करै छै आ हमरा लोकनि फरिछलहुँ कतहु ने कतहु जलवायु परिवर्तनके सेहो असर हेतै मुदा बेर बेर विज्ञ सभके ई दाबि रहल छै नागदेव सर विज्ञ सभके ई दाबि रहल छनि कि चूरे क्षेत्रके जे विनाश भेलैए जे ओकर क्षय भेलैए तकर दुष्परिणाम छै वन जङ्गल विनाश भेलै पानि अहाँके अ, पड़ै छै ओ अहाँके अड़ै नहि छै ओतऽ ओहिके बाद अहाँके अन- अतिवृष्टि अनावृष्टि एकरो कारण की छै कि सूर्यके विनाश अहाँके कहल जाइ छै हम्म, तऽ एकरा प्राथमिक रूपसँ हमरा सबके आगाँ बढ़ेबाक चाही विमर्शमे ताहिके बाद अपनेके वैश्विक जलवायु परिवर्तनके बात सेहो करबै हमरा लोकनि आ अखन नदी प्रणालीके विषयमे कहलथि तऽ मूल मुद्दा रहलै कि सिल्टेशन जे भऽ रहल छै एकटा बेर बेर इसिल्टेशनके एकटा दुष्परिणाम छै अहाँके भूमिगत जल पुनर्भरण नहि भऽ रहल छै भूमिगत जलके जे जे अपनेके सतह छै ओ आओर गहीर पर गहीर भेल जा रहल छै हमरा स्मरण यऽ अहाँके हमरा घरमे बड़ बेसी दिन नहि भेलैए तीस पैंतीस वर्ष भेलैए तीस बत्तीस वर्ष पहिने ओ अपनेके आ कल पहिने सार्वजनिक कलके प्रयोग करै छलहुँ ओ कल गड़ायल गेलै तऽ या साठि कि सत्तर फीटपर पानि एलै अहाँके ओ पानि हमसभ प्रयोग करै छलहुँ आ फेर एखन भाय हमर एकटा घर बनेलका छोट तऽ ओकरा साढ़े चारि सए फीटसँ सेहो पानि नहि एलै ओहिसँ बेसी गहीर करय पड़लै तऽ अवस्था ई छै तऽ हम कनिक ई जे अपने के जखन नदी प्रणाली के ध्वस्त करे के बात कहै छी तऽ की कहै छी कि जे सिल्टेशन छै ओकरा डिसिल्टेशन करऽ के लेल जे एकटा आधार छै जेकर मापदंड छै ओकरा अनुकरण नहि कऽ कऽ क्रशर व्यवसायी सब जथाभावी कहै छै उत्खनन कऽ रहल छै जाहि कारणे सेहो अहाँके अखन के ई जे प- पानि के जे ई जल स्तर अहाँके अ, आओर गहिर होबऽ के समस्या उत्पन्न भऽ रहल छै से कहल जा रहल छै एकटा एकर ई प्राविधिक पक्ष छै मुदा कनिक हम एकरा राज्यसँ जोड़ि कऽ देखब आदरणीय प्रमुख जिला अधिकारी जी एतऽ सहित कहै छै कि चूरेके दोहन चूरेके दोहन भऽ रहल छै अनियंत्रित तरीकासँ मुदा राज्य संयंत्र मुख दर्शक बनल छै कमजोर छै किन कर्तव्य विमुट छै हस्तक्षेप नहि करऽ पाबि रहल छै तहिना नदीसँ अहाँके ढुङ्गा गिट्टी बाउलके अहाँके ओतऽ उठाओल जा रहल छै मापदण्ड विपरीत एक्सकावेटरके प्रयोग भऽ रहल छै गहिरसँ गहिर अहाँके इनार जकाँ खुनल जा रहल छै ओहिके बाद अहाँके सामान्य एकटा की छै अपनेके सिद्धान्त ई हम प्राविधिक नहि छी कहल जाइ छै खोलाके तीन भागमे बाँटि दियौ आ बीचमे से अहाँ उठा लिअ एकरा बड़ा व्यवहारिक ढङ्गसँ एना लोक बुझै छै आ एकर प्राविधिक ढङ्गसँ विजय सर कहता लेकिन इएह छै ने तीन भागमे बाँटि दियौ उठा लिअ अखन जकरा जतऽ मोन भेल ततैसँ अहाँके ढुङ्गा गिट्टी बाउल उठाबऽके शुरू कऽ देलक अहाँके ओहिके बाद अखन सरकार कनिक प्रोत्साहित करऽवला नीति अहाँके अनलकैए कि चूड़ेके ठीक छै चूड़ेमे अहाँके खानी के मतलब सम्भावना खोजल जा सकैए ओहिपर काज कयल जा सकै तऽ अहाँके जतेक ई माफिया सब छलैए सब अहाँके चूरे खुने ला चलि गेलै अखन सामाजिक सञ्जालमे बेर बेर आबि रहल छै सिराहाके चूरे खना रहल छै अहाँके धौसाके चूरे खना रहल छै ओ ओ पहाड़ खना रहल छै चूरेके फेतसँ ऊपर ओहिके बाद अहाँके सरलाहीमे खना रहल छै ठाम ठाम खना रहल छै नीचाँमे ढुङ्गा गिट्टी बावलाके दोहन भऽ रहल छै प्रहरी जाइ छै हस्तक्षेप बेसी अहाँके सबल भऽ गेल छै शक्तिशाली भऽ गेल छै हँ प्रशासन की कऽ रहल छै सिडो साहब

डॉक्टर साहब एकटा प्रश्न अपने सर जिज्ञासा की एकटा समस्या कतौ ने कतौ अपने के डिसिल्टेशन के सेहो छै कि जतऽ हमरा लोकनि कहि रहल छी कि नदी में सिल्टेशन भऽ गेलै अहाँके ओकर पानि आब गाँव बस्ती के डुबान कऽ दै छै मरुभूमिकरण कऽ रहल छै हँ ओ समग्र अपने के कृषि प्रणाली के बात कयल जाय ओहिके संग संग बहुत रास सिंचाई प्रणाली आदि इत्यादि सबके ध्वस्त कऽ देने छै एक दिस अपनेके की भऽ रहल छै जतऽ सिल्टेशन छै आब ओकरा ओ नदीके गहीर यदि नहि केलकै तऽ पानि तऽ अबै छै अखन अपनेके बान्ह काज नहि कऽ रहल छै कए ठाम स्पर काज नहि कऽ रहल छै कए ठाम ओ ऑलरेडी अपनेके ठोकरके काज के कऽ रहल छै तऽ ओ जे बड़का बड़का ओतऽ जे ढुङ्गा सब छै नदीमे से कऽ रहल छै आ नदी अपनेके कोर्स परिवर्तन कऽ रहल छै ओ कोर्स परिवर्तन के दुष्परिणाम की भेलै बहुत रास अपने के कमला नदी प्रणाली के बात करी तऽ ओहिके कात के गाम सब छै जे हरेक बेर बरखा याम में बड बेसी असुरक्षित आ जोखिम में रहै छै आ राज्य से अपेक्षा अपना सब करै छी कि डिसिल्टेशन में आब ओ लगानी करे खाड़ो में जँ आब डिसिल्टेशन नहीं भेलै तऽ ओकर पानि अपने के इंडिया में नहीं बहाओल जा सकैया अवस्था से छै तऽ ई डिसिल्टेशन हँ कतेक आवश्यक छै आ ई कोना होबाक चाही आ जो न- आ कोना भऽ रहल छै एखन जेकर दुष्परिणाम सीडो साहब कहलथि हँ ओ, उप- अ, अपनेके परिणाम सब दुष्प्रभाव सब अ, प्रश्न बहुत गंभीर अपने कल गए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी

लेकिन जे ठेक्का जे लगबै छै पालिका तऽ ओ ठेक्कामे जे हइ से बीस फीट तीस फीट तक जे हइ से गहरा खड्डा जँ कोनो जतेक नदी जाहिमे देखबै नहि तऽ ओहिमेके खनि लै छै आ प्रत्येक साल एकटा ओ- मने सूचक छै कि प्रत्येक साल कमतीमे दस बीस गो पचास गो बच्चा जे हइ से ओहि पोखरिमे डूबि जाइ छै मरि जाइ छै एकटा उदाहरण हम देली तो निकलनाइ जरूरी छै लेकिन निकले के प- बहाना में कुछ राजस्व के बहाना में इंडिया यदि निकासी करबै तो हम अपना सबके आवश्यकता कतऽ जेतै चूरे के हम यहाँ कहै छियै भाबर के हम यहाँ कहै छियै कि गिट्टी ढुंगा बालुआ के स्रोत छै लेकिन हम ई कहब

पक्का ई गाँठ गाँठ जे है से बांध लिया कि पानी ऐसे तीन गुना और नीचा जाए कमती में बड़ा कारुणिक दृश्य आके वीरगंज के सामाजिक संजाल में या ओ बच्चा सब महिला सब अपने के डोल लक घर घर बौआ रहल छै हाँ। कि हमरा पानी दियो कनेक हाँ अब हम ये कहब कि गिट्टी ढूंगा बालुआ हम यहाँ कहै छै कि निर्जीव चीज छै हम कहै छै सजीव चीज छै कारण ओ इको सिस्टम छै हवामे निर्जीव छै पानि निर्जीव छै लेकिन ओकरा बिना हम नहि बाँच सकै छियै तहिना एकरा कहै छै इको सिस्टम इको सिस्टम यदि खतम भऽ जेतै ने तऽ हम यहाँके अस्तित्व नहि छै ताहिके चलते हम कहब कि पूरब से पश्चिम तक माने तराई क्षेत्रके जीवन खतरामे छै ओकर पर्यावरण खतरा में छै ओकर इको सिस्टम टोटल खतरा में छै यदि हम यहाँ सब कोई आवाज नहीं उठेबै तो गवर्नमेंट जे है से जतेक नदी प्रणाली के छै ओ करीब करीब दस फीट तक कहै छै कि हम माटी उठा के ले जाब की हालत होते पानि कतऽ जेतै कतऽसँ पानि लेबै इंडियासँ पानि लेबै हम यहाँ टैंकीमे आ तब खेबै ओ समस्या भयत कारण ई के समस्या पक्का एतै ई एतेक विकराल समस्या गवर्नमेंट डिसीजन लेने छै नीति में आ बजट में कि यदि हम यहाँ सब आवाज यदि नहीं उठेलिए ई ऐसे पहिलहु निश्चित रूपसँ डॉक्टर साहब पहिले कतहु ने कतहु बात कतहु ने कतहु चोरे विनाश के लेल अहाँके सरकार के नीतिगत निर्णय सब सेहो अहाँके कारक छै जी। आ ई काल्हि खन एकर दुष्प्रभाव अहाँके देखेबे टा करतै अपने सब बहुत रास जिज्ञासा है डॉक्टर साहब राखल जाए ओना हम कार्यक्रमके छोट करैके प्रयास कऽ रहल छी कनि गर्मी बेसी छै आ मूल भात मूल बात सब आबिए रहल छै अहाँके कनि अहाँके अ, चंद्रकिशोर भाईजी एतै छथि बड़ा गहिर चिन्ता व्यक्त केलथि हँ कि आ ओ ओ चिन्ता वास्तवमे ओ चिन्ता फिकिरके स्थापित करऽ नहि पाबि रहल छै विकास निर्माणके काज अहाँके भारतके करऽके छै तऽ स्वाभाविक रूपसँ अहाँके ढुङ्गा अ, या अ, गिट्टी बाउल चाहे अपने सबके चुरेके या चुरे नदी प्रणालीके तऽ ओ लऽ जेतै ओहिके लेल मधेश प्रदेश सरकार बड़ा नीक काज कऽ देलकै अपनेके कृषि सड़क अन्तर्गत अपन नीति तथा कार्यक्रममे लिखलकै कि कृषि सड़क बनतै कतऽसँ तऽ चुरेके फेदसँ अहाँ के कतऽ धरि तऽ सीमाना धरि अभी कृषि सड़क के सामान्य हमर बुझाइ अइ निर्दोष बुझाइ बाबा छथि आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र विमल निर्दोष बुझाइ की अछि कि कृषि उत्पादन के खेत से बाजार धरि पहुँचाबऽ के लेल आ बाजार से खेत धरि पहुँचाबऽ के लेल आदरणीय सर कृषि मंत्रालय बड़ा लंबा समय काज करै छथि आ मुदा मधेश प्रदेश सरकार के एहि बेर के नीति कार्यक्रम की छै कि कृषि सड़क कतऽ बनतै तऽ चूरे के फेत से सीमाना तक कतऽ तऽ नदी के काते काते नदी के कात सँ अखनो अहाँ के बाट छै। ओ बाट की छै त तटबंध छै। जइ मे कहल गेल छै कम भार वहन क्षमता के अहाँ के सवारी साधन चलाउ त ओतय एस्कावेटर चला दै छियै, टिपर चला दै छियै त कमला नदी के ओ जे अहाँ के तटबंध छै से मसैक जाइ छै। त ई त अहाँ के सीधा सीधा कहल जाइ छै चलू अहाँ सब के बाउल, ढुंगा, गिट्टी ओसारय के लेल अहाँ के सीमा तक के हम अथी बाट द रहल छी पहिल बात। दोसर अहाँ के चुरे सँ ल क राजमार्ग तक के जे जमीन छै, उपजाऊ जमीन ओकरा अहाँ जैविक मार्ग जैविक मार्ग के रूप में प्रयोग होवे वाला जमीन ओकरा अहाँ सब की करू तो अतिक्रमण कऽ लिअ फेर से ओतो चूरे पर तऽ घर बनेबे केली चूरे फेर में सेहो आके घर बना लिअ अपने के चूरे भऽ कऽ बेर बेर कएटा चूरे मार्ग बनायल जा रहल छै हमरा स्मरण अइ मिसैया से एकाध गोल बजार से लऽ कऽ सोझे मध्य पहाड़ी राजमार्ग के जोड़ऽ वाला अखन एकटा सड़क करीब करीब निर्माण आधा से बेसी भऽ गेलै जतऽ एकोटा घर एकोटा घर अहाँके लोक बैसल नहि छै कतहु चूरे भऽ कऽ चूरे फटारी भऽ कऽ निकलल छै ओहिके बाद अहाँके एहिबेर जनमत पार्टीके आदरणीय सी के राउत जी अध्यक्ष छथि ओ अपनेके अपना सामाजिक सञ्जालमे रखलथि कि ओ एकटा खाड़ोके कात बाटे गाय घाट जोड़यवला एकटा नया अहाँके सड़कके मतलब एहिबेरके योजनामे पारलखिन हेँ जखन कि दू दू टा वैकल्पिक सड़क सप्तरीसँ अपनेके गाय घाट जोड़यके दू टा सड़क एखनो छै अहाँके तऽ चूरे केनाके विनाश होय ताहि दिस बहुत रास नीतिगत ईसभ भऽ रहल छै डॉक्टर साहब हमर जिज्ञासा की साहब फेर अबै छी संरक्षण के पार्ट में अपने के जलाधार क्षेत्र के संरक्षण सामान्यतः वो- वह अपने के डैम बना कऽ चेक डैम बना कऽ या और जे ओकर अपने के प्राविधिक संरचना सब छै, से सब बना कऽ मात्र कयल जा सकैए ताहि निष्कर्ष पर तऽ छी सब गोटे पहुँचल अखन तक के विमर्श आब ई कहल जाय खाड़ो के ऊपर में जे छै जतऽ डैम बनल रहै जलाशय रहै तऽ ओ आब जलाशय तऽ नहि बुझाइ छै नहीं छै खाड़ो के ऊपर में अपने के डैम जलाशय रहे डैम रहे आब नहीं बुझाई छै ओतऽ अपने के बाउल ओकरा पूरा पूरि देने छै ओतऽ भैंसी लऽ कऽ लोक चरबैत रहै छै दिन भरि खेलैत रहै छै ओतेक बड़का ओतऽ अथी जलाशय छलैए से लोकके एखनो स्मरण नहि हेतै एना बहुत बहुत रास नली नदी प्रणालीमे इएह अवस्था छै तऽ ई जलाशयके जे मर्मतके जे बात भऽ रहल छै ने ई मर्मत कतेक आवश्यक छै आ जँ मर्मत नहि हेतै तऽ ओकर दुष्परिणाम की हेतै

तऽ ओ माटिके जे हइ से अपनेके तऽ निकालही पड़त ओकरा ओ तऽ बहुत बढ़िआँ काम छै अभियो जे अपने कहल गेलै खाँड़ो नदीके यदि माटि ओ जैसे निकालि देतै तऽ ओ ताल अभियो जाइ छै ओ जब बढ़िआँ जाइ छै पानि जमा भऽ जेतै तऽ ओ जरूरी छै भऽ सकै छै ओकरा साथ साथ ओ कुछ कनका मरम्मतो के डॉक्टर साहब जरूरत एकटा आओर समस्या छै ने जलाधार क्षेत्रके संरक्षणमे एकटा चुनौती की अपनेके एकटा तऽ ओ भऽ गेलै कि जे अपनेके जलाशय सब सब अपनेके पुरा गेलै ओतऽके डैम अपनेके करीब करीब अवरुद्धे भऽ गेलै नहि दोसर अपनेके एकटा आओर समस्या की कहल जाइ छै कि नागदेव सर अपनहु ध्यान देबै अपनहु से हमर जिज्ञासा रहत बादमे उपरका भेगसँ सोझे पानि अपनेके सोझे ऊपरेसँ ऊपरे लऽ जाके जे एकटा एखन नया अभ्यास शुरू भेलैए कमलामे देखल जाय कमलामे एखन पानि नहि छै पानि किया नहि छै तऽ अहाँके ऊपरके भेगसँ की केलियै तऽ सम्पूर्ण पानिके अहाँ डाइवर्ट कऽ देलियै उपरेसँ लऽ गेली तऽ कमलाके जे अपनेके ओकरा बैरेज तऽ नहि कहबै अपना सब कियाकि जल संग्रह कमलामे नहि होइ छै ओतऽ खाली डाइवर्ट मात्रे टा करै छै हूँ पहिने ओ नहर अपनेके पहिने रहै बादमे ओतऽ अपनेके ओ संरचना बनल छै कि एकटा ई नया बात नहि सामान्यतः अपनेके संरचना बना कऽ नहर निकालै छै कमलाके एकटा बड़ा नीक पक्ष की छै कि नहर पहिने रहै ई संरचना अपनेके बादमे बनाओल गेलै ओतऽ अवस्था छै बड़ पानि कम छै जल संग्रह नहि होइ छै मुदा नहरमे देबऽवला ओहि सतह तक अपने खेतके सतह तक देबऽवला नहि प्रविधि छै आ नहि पानि छै तऽ किया नहि छै हम कहै जिज्ञासा रखलियनि तऽ एक गोटा हमरा कहलथि विज्ञ ओ तऽ ऊपरेसँ ऊपरे पानि लगा रहल छै तहू कारणे कतहु ने कतहु जलाधर जलाधार क्षेत्र अपनेके सङ्कटमे छै कहल जाइ छै जलाधार संरक्षणके व्यवस्थापनके मूल अवस्था की छै कि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कृषि पशुपालन पानी संरक्षण अब लगात आर ई टी रूरल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी नहीं ये सब कुछ अबै छै तऽ जलाधार संरक्षण एकेटा पक्षसँ नहि होइ छै कारण एकीकृत शब्द ओहिमे जोड़ल छै नहि तऽ यदि एकीकृत रूपसँ जलाधारके व्यवस्थापन करबै तऽ ओहिमे कृषिके व्यवस्थापन करय पड़त कि साल्ट टेक्नोलॉजी छै स्लोपिंग एग्रो पहाड़ी जिल्लामा भिरालो जग्गामा खेती कसरी गर्ने ओकर प्रविधि छै पानीको संरक्षण कसरी गर्ने स्मार्ट अब कृषिके जे छै स्मार्ट टेक्नोलोजी छै पशुपालनके स्मार्ट टेक्नोलोजी छै भने जङ्गल जथाभावीमे तऽ नहि चराउ लेकिन ओहिसँ घास काटिके लाके यहाँके खिला सकै छियै नहि तऽ ओ जे छै डिग्रेडेशन कम होतै फल फूलके खेती ज्यादा करू बाँस निगालोके खेती ज्यादा करू जड़ी बूटीके खेती ओहि जग ज्यादा करू पानी संरक्षण में सबसे ज्यादा ध्यान दियो तऽ ई सब जे टेक्नोलॉजी चलो अपने में चलो होइ एकटा छै, इंटीग्रेटेड अप्रोच से चलऽ पड़लै Integrated हमरा एक स्मरण कि अपने नाग देव जी जेबै। सब ऊपर में अखन अपने के बगीचा लगेले था फल फूल के हाँ। ओहिके बाद जड़ी बूटी खेती के प्रोत्साहित केले था हाँ। ताहि कारणे जे वन्य जंतु सब अपने के आबि कऽ की करै छलैया तऽ तराई मधेश में चढ़ि जाइ छलैया ओ नागदेव जी कहै छथि कि अहाँके दूटा खुट्टा वाला हूँ ई चारिटा खुट्टा अ, चारिटा खुट्टा से काज करऽ लगलै ओ सम्पूर्ण अहाँके खेत बारी सब बर्बाद कऽ दै छै आ ओतऽ के बानर सब अखन अपने के राजमार्ग में आबि कऽ ठाढ़ भऽ जाइ छै ई एकटा अपने समस्या के छै। एकटा क्वेश्चन बाकी है कि पानि ऊपरी से डाइवर्ट कऽ देलकै जी। पानी ऊपरी यूज होइ छै नहि यदि ऊपरे ऊपर चूरे क्षेत्र में देखबै तऽ नागदेव जी सब सपोर्ट कयने छथि सब सरफेस लेवल के पानी हार्वेस्ट करे के माने ऊपरी में देखै छै पानि नहि छै

ताहिके चलते हमर ओकरा जिज्ञासा ई छलै बीच के जे संरचना छै ने इनटेक कऽ देलाके बाद बीच के जे संरचना छै हाँ। यदि हालांकि जल संग्रह करे के संरचना कमला में नहीं छै जल यदि रहिते तऽ शायद पानि ओतऽ संग्रह नहि होइते एकटा हमर ई चिंता मात्र छला डॉक्टर जी। साहब यद्यपि पानि के तऽ स्वाभाविक छै कतौ प्रयोग करियौ तऽ अपने के ओहिसँ अ, कतौ ने कतौ रिचार्जे हेतै भूमि जी अ, श्री साहब एकटा अपनेसँ जिज्ञासा श्री साहब हमरा मलाई अ, साँच्चै यो अलि अघि नै प्रश्न गरेर जस्तो लागेको थियो

बात वास्तवमे एतेक चिन्ता फिकिर करैत करैत कतहु ने कतहु एकटा नया चीज आबि जाइ छै कि आ ई कार्यक्रम एकटा नया चीज रहै किया नहि हमसभ ई अवैध उत्खननके या सूर्य वा नदी प्रणाली दोहनके नियन्त्रण करैके लेल निरुत्साहित करैके लेल राज्य नियन्त्रित एकटा कम्पनीके स्थापना किया नहि करी एकटा बहसके विषय भऽ सकैए जम्मा दूटा प्रश्न आ छोट छोट उत्तर डाक्टर साहब तखन हम प्रश्न केने छलहुँ आदरणीय चन्द्रकिशोर भाईजी एकटा चिन्ता व्यक्त केलथि कि ओकरा हम पूरा नहि कऽ सकलहुँ आ ओकर उत्तर सेहो नहि आबि सकल भारतमे चुरे क्षेत्र एतेक संरक्षित किया छै कि भारतके विकास निर्माणके लेल हमरा अहाँके प्राकृतिक साधन स्रोत चाही हमसभ देबऽला तैयार छी आ कोनो तरीकासँ देबऽला तैयार छी वैध तरीकासँ सेहो अवैध तरीकासँ सेहो देबऽला तैयार छी मुदा ओसभ अपन चुरे क्षेत्रके संरक्षित कऽ कऽ रखने छै आ बड़ा नीक जकाँ संरक्षित भेल छै कारण की हँ हम एहि विषयमे पाकिस्तानमे आ इण्डियामे ओकर चूरे क्षेत्र ओहि जग शिवालिक कहै छै ओहि जग नहि चूरे अपना सबके नेपालमे भाषा छै चूरे चूरिया पाकिस्तानमे चाहे इण्डियामे शिवालिक कहै छै जदि मेचीक नदी पूरब जेबै ओहू जब शिवालिक छै माने चुरिया छै एम्हर महाकाली नदी पश्चिम जेबै तऽ ओहू जग ई चुरिया चाहे शिवालिक छै ओहि जग पाकिस्तानमे जेबै तऽ ओहू जग चुरिया शिवालिक छै कारण चूरे जे है से बहुत फ्रेजाइल एरिया छै ने फ्रेजाइल कहैके मतलब कनको गिर जायत तऽ टूटि जायत नहि आ ओ पानिके जे है से मुख्य स्रोत छै चूड़ेके दूटा काम छै मात्रे एकटा जैविक विविधताके संरक्षण अपना सबके देखै छियै बाघ भालू चितौनके देखै छियै चाहे बर्दियाके भेलै चाहे कंचनपुरके देखबै अपनो सबके एरियामे ओ बाघ भालूसँ पहिले बहुते छलै तऽ अपना सब तऽ पहिले ही खतम कऽ देलकै तऽ एकटा छै जैविक विविधताके संरक्षण चूरे क्षेत्रके दूटा काम एकटा महत्वपूर्ण काम पानिके संरक्षण पानिके लागि चूरे क्षेत्र अपना सबके लागि माया छै सब दिन जे छै मायाके रूपमे अपना सबके बुझे पड़त

बीच में ई रोड छै एहि साइड में चूरे छै आ चाहे जंगल छै ओहि साइड में अपने के कथी कहै छै आबादी छै एकटा बकरी अपने के जंगल में चलि जायत तऽ जरिमाना कऽ देत पात टिपे के चाहे कुछो करे के तऽ बहुत दूर के गप है बहुत दूर के गप हमसब इंडिया विजिट बहुत गेलियै हमरा सबके तऽ ब- माने बने के क्षेत्र से हमसब इंडिया बहुत जगह गेली पश्चिमे तरफ गेली पूर्वो तरफ हमसब घूमली बकरी के तऽ नहि जाय देत आदमी तऽ बहुत दूर ततेक संरक्षित रूप से रखने छै पाकिस्तानो में से छै गोली ठोक दे लेकिन नेपाल में जतऽ जाउ अपन खुशी छै जे कर कऽ लिअ

जरूरी छै कि एकरा संरक्षण करनाइ जरूरी छै बड़ा बड़ा पीड़ा होइए जखन चूड़ेके नाङ्गट कऽ देने छै लोकसभ आके चूड़े मार्ग की की मार्ग सब बना कऽ अ, नागदेव सर ई अन्तिम जिज्ञासा हमर आ एकदम छोट उत्तर देल देल जेतै कहै छै चूड़ेके माटि चूड़ेमे

ओकरा कन्ट्रोल करऽके लागि हमरा सबके संस्था हमरा सबके टीमसँ विगत पच्चीस वर्षसँ काम कऽ रहल छी जे मॉडलमे जे बेस्ट प्रैक्टिसमे प्रत्येक वर्ष कोनो ने कोनो अवार्डसँ सम्मानित भऽ रहल छी हमरा विचारसँ हम आग्रह करऽ चाहबै सूर्यमे बहुत बड़का भारी आब रिसर्चके जरूरी नहि छै रिसर्च हमसब कऽ चुकल छिए ओकर फन्डिङ्गसब सेहो चलि आएल छै

सिंचाइके बात तऽ दूरके बात छै एहने अवस्था यदि रहि जाय तऽ पाँच दस वर्षके बादमे खाने पानीके बहुत बड़का भारी समस्या मतलब उत्पन्न भऽ रहल छै आबि रहल छै एकर मद्देनजर राखैत जे ओ खहरे सब छै ओहि खहरे सबमे डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट कैपेसिटीके एक सए सत्तरिटा वन हंड्रेड सेवेंटी पौंड हमसभ निर्माण कयने छियै ओहिया आउटलेट बनल छै इनलेट बनल छै आ ओ बरखाके पानिके ओहिया होल्ड कयल छै एक सए सत्तरिटा खहरे सभमे जे बनायल पोखरि छै जे रेन वाटर हार्वेस्ट पाउंड कहै छै करीब बयालीस करोड़ लीटर पानि बरखाके बयालीस करोड़ लीटर पानि जे हइ से चूरे क्षेत्रमे निर्माण कयल पोखरिमे होल्ड कयल गेल छै उएह पानिसँ की होतै

तराई के हजारों हेक्टर जे उर्वर भूमि सब है मरुभूमि भन- मरुभूमिकरण भऽ रहल छै डिजर्टिफिकेशन भऽ रहल छै ओकर हमसब एकटा टेक्नोलॉजी के निर्माण केने छी ई विगत पाँच वर्ष महोत्तरी धनुषा और एहि बेरी सिरहा जिला के कमला जलाधार क्षेत्र में सेहो प्रवेश के लिए कि बगर में बगैचा बगैचा में बगर खेती जे जेकरा चारि बीघा पाँच बीघा छओ बीघा जे किसानके जमीन हइ तकरा अखनी सुबह शाम खाइ पियैके लागि बहुत बड़का भारी समस्या भऽ गेल छै आओर पच्चीसो वर्ष तीसो वर्ष ओ जे खेती पाती योग्य जमीन हइ से मरुभूमिकरण भऽ रहल छै ताहिमे हमसभ की केलिए ई आप ई अवधारणा बगरमे बगैचा बगैचामे बगर खेती करीब सोलह सए बीघा जमीन जे रातू नदी जंगहा नदी मरहा नदी भपसी नदी के सोलह सौ बीघा जमीन के ओकरा किसान सबके परिचालित कऽ के जे बालू भेजतियै तीन फीट चारि फीट के खदिया खुनि के ओ बाहर से माटि राखि के पाँच वर्षे छओ वर्षे आँप के बिरुआ सब मालदह बम्बई अम्रपाली मालिका ताहिके बादमे कलक कलकतिया ताहिके बादमे लीची कटहर विभिन्न किसिमके आओर ओहि ओकरा फल फूल रोपण कयल गेल छै आ ओहिके साथ साथ ओहि अखनी करीब एक हजार बीघा जमीनमे बगर खेती कार्यक्रम फरसी लौका विभिन्न किसिमके सीजनल तरकारी सब ओहि भऽ रहल छै जे किसान सबके फाइव पियके समस्या छलै अखनी ओहिके किसान सब अपनेके करीब एक वर्षमे एक सीजनमे पचास हजार से लके अढ़ाई लाख तरकारी बेच के मतलब आमदनी कर रहल छै और उनका सबके जीवन में परिवर्तन भऽ रहल छै चलू, नाग और देव- ओते एरिया में एकटा ग्रीनरी हेलो। क्लाइमेट चेंज के इशू में काम कर रहल छै ओते एरिया में हरियाली बढ़ल छै पानी के मात्रा सब बढ़ रहल छै और एके वातावरण के हिसाब से सेहो एकटा ई बहुत बड़का बारी चलू चलू भूमिका नागदेव खेलने सर छै। बड़ा धन्यवाद। नीक अभ्यास सब छै ई नीक अभ्यास सबके हमरा सबके अनुकरण करबाक चाही पानि आ हरियाली दुनू आवश्यक छै होबाक चाही नहि तऽ रातू आ जंघावाला भऽ जेतै दुनू नदी मिल जेतै आ पूरा कतहु सिंचाइए नहि हेतै खाने पानीके समस्या आदि इत्यादि हेतै बहुत रास ई चूड़े अपनेके अथाह अ, अथाह मतलब विषय अछि कि हेबाक चाही आ सभदिन होबाक चाही किएकि एकटा गम्भीरता एकटा संवेदनशीलता आवश्यक अछि यी कहैत आजुको एहि कार्यक्रममे वनविज्ञ चोरे विज्ञ सेवम कहै छियनि आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह दौरवारजी हमरा स्मरण अछि हिनका सङ्गे पहिल बेर हम बावन्न सालमे चोरेपर एकटा लेख लिखने छलहुँ ओहि बाद छप्पन सालमे डॉक्टर सिंह सङ्गे हमरा परिचय भेल जनकपुरमे एकटा कार्यक्रम जै आ चोरेके पहिल बेर ई जनकपुरसँ अहाँके एकरा स्थापित करैके प्रयास कयल गेलै पहिल बेर चोरे सङ्कटमे छै आब ई एकटा विषय छै जाहिपर बाजक चाही लिखक चाही आ जनमत निर्माण करबाक चाही से डॉक्टर सिंह सङ्गे मिलकऽ हम छप्पन सालमे हमरा लोकनि आरम्भ कयने रही